جوڳی سئیں ہتھ ݙیکھ کے ݙس ہے پیار دی تاک لکیر کتھاں جوڳی سئیں ہتھ ݙیکھ کے ݙس ہے پیار دی تاک لکیر کتھاں۔ ول وسݨ دے بارے پیا لکھدے میݙے مالک دی تحریر کتھاں سکھ سیت تے قرب کمال کتھاں میݙے خواب کتھاں تعبیر کتھاں اڄ طارق نقشہ ایں چھک ݙے اوندے پیر کیتھاں میݙے نیر کیتھاں۔ کوئی ٻئی سنگتی آ ڳالھ چلا میݙے دلبر دی کوئی ڳالھ نہ پچھ۔ کوئی ٻئی سنگتی آ ڳالھ چلا میݙے دلبر دی کوئی ڳالھ نہ پچھ۔ نہ کہیندے ڄئے دے نال تھیوے جیڑھی کر ڳئے میݙے نال نہ پچھ۔

میں آپ کوں آپ قبول نمھیں میں آپ کوں آپ قبول وی ہاں کہیں جا تے میڈی جاہ کینی کہیں جا تے میں مقبول وی ہاں ہر ہوون تے نہ ہوون کوں خود حاصل آپ وصول وی ہاں۔ میں شارق اپݨی زندگی دا خود قاتل ہاں مقتول وی ہاں۔ نہ ساہ مکدے نہ سک مکدی پئے موتی رلدن خاک اتے۔ نہ ساہ مکدے نہ سک مکدی پئے موتی رلدن خاک اتے۔ میکوں اپݨے حال ملال نئیں جڳ کھلدے حال ہلاک اتے کئیں حال دعا دے ہتھ چاواں کیویں مرہم لاواں چاک اتے ہتھ ݙونہیں تارک رجھ ڳئے ہن۔ ہک طاق اتے ٻیا ڈھاک اتے۔ میکوں ہݨ تئیں ڈھیر ستایا ہئی۔ ہک جھٹ کھن تاں آرام چا ݙے۔ میکوں ہݨ تئیں ڈھیر ستایا ہئی۔ ہک جھٹ کھن تاں آرام چا ݙے۔ ساری عمراں سکدیں گزری ہے۔ اڄ دید وصال دا جام چا ݙے۔ تھیسوں پوریاں اڄ تیار رہو۔ میݙیاں آساں کوں پیغام چا ݙے۔ ٻہے حال ونڈیسوں درداں دے۔ میکوں شاکر اڄ دی شام چا ݙے۔

ہے حال چودھار توں پار وینی کیوں میں توں گال لکینا پئیں ہے حال چودھار توں پار وینی توں نہ ڈس یار ڈسینا پئے تیڈا رنگ رخسار توں پار وینی جڈاں وینی ہونے حال ایہو ڈے کھل دی مار توں پار وینی۔ ہے طارق سو دی ڳالھ ہی کا ݙیویں سو اتبار تو پار ویندیں کئی عرصہ اندھے چور طرح اوکوں پیار کریندے رہ ڳیسے کئی عرصہ اندھے چور طرح اوکوں پیار کریندے رہ ڳیسے۔ کئی سال ولا اظہار کیتے الفاظ گولیندے رہ گیسے۔ ول موقع محل دی تاڑ دے وچ ایویں وقت ونڄیندے رہ گیسے۔ سیوی کھٹ کوں شاکر چٹ ڳئیے اساں واݨ وٹیندے رہ گیسے۔ میݙے سینے وچ۔

خوش رہݨ دا میں کائنات وانگوں کیا رکھدی حق سلطان نمی میکوں اتنے درد جو ݙینا ہئیں کیا شارق میں انسان نمی آپ سبھݨے معزز دوستیں کنوں گزارش ہے اگر اے ویڈیو چنگی لڳی ہووے تاں ساڈے چینل بے ملک نواب کوں سبسکرائب کر تے اساڈی ضرور حوصلہ افزائی کرو۔